ahh dap chhuah chak deuh ah phai leng peng west phai leng peng thlen hma thlen thlak hma mahmit lam atanga ka la west phai leng kawng peng thlen thlak hma lawk ah khan kan awm a dap chhuah chak lawk ah a nih chu chuan tunah hian lei min vang in kan la tang a erawh a sur nasa a lei a min nasa khawp mai a. jcb in a thian mek a ni Hitachi zawk a nih hi khi chhak lampang pawh Tla leh mai thei dinhmun ah la ding a ni. A khi kuh va kung te pawh a rawn tla tel nasa mai, uiawm khawp mai. Kuh va kung khi lian tawh si. Hei ti hian a chhawng phai si a rawn ti ve tel a. Umm. Two wheeler tan pawh hian tlan a buaithlak dawn a ni hi. Khuu lamah khuanin tlang tlang an awm bawk a, mah mitlam pan a kal tur. u lam pangnu kha man chak lamah hianin awm deuh thup bawk a ruahte a tam a aaa kawng sir tui hawk pawh sangha dil ni awm ang tak tak a tam khawp mai.

mimal huan a rawn insawn thla a ni hei lei lei pawh hming khawp mai a dup khawp mai side -- Tui ho hian luanna tura nei mumal lo va, kawng puiah hian a luang mai a tihian kawng hian a chhiat phah nasa em em a, side drain hi duh ang hian a mumal tawk lo a, tin chu mai bakah side drain awm sat pawh lei min hian a hnawh ve thin a, tui luanna tur a ti buai thlak thin a ni. aw khi a rawn tlak belh leh a tlem a zawng chu chirh a ni deuh a fimkhur a ngai khawp mai kawng a tlan pawn. A chawl leh riah hun a ti nge a ni. hei he lam hi lung lung karah lei karah tui a rawn luang a tui a luang chhuak a tui hianin a relh thuk tawh riau mai a lei chhungril ah chuta tang chuanin lei a rawn tawlh lei a rawn tawlh kha siam hma bik em em a. Nia lungliana rawn dum thlak tel chuanin a tawlh dawn khi. Motor an dah sawn dawn ni.

Lampang hi a la chet vek avangin hei a rawn tla tual tual a ah hei kawngpui a rawn thleng thla deuh der tawh a ni a la rawn tawlh zel a khi khi lam a chhak lampang te pawh khi a che a khi lung te pawh khi la rawn tla mai thei dinhmun ah a la ding a ni.

Hitachi pawn a lo thian leh mek a.

Kawng alo ping leh a u bike khu a phil tha deuh khup a ni ani lo lama a tlan ni ngei tur ni chawi chawi chhuah phawt a ngai dawn nih hmel a a a pakhat in hnung lama an nawr sak a tlangah pawh motor a ding bawk a an zoom deuh ang e chaw hana pa zut zut kha a Ken mark suak thei dawn em Khu bike khu a ke chu a pil deuh ti ti a zat ve chu pil vek a Aw chawi chhuak thei dawn em Aw Johana pa thlen thlak peuh chuan a dawk zawk mai Ani lo lamah tlan bawk a tin nih chu tunlai vela zin chu a hau tak duh dawn khawp mai hla ang reng khawp mai an rawn nawr phur phei dawn e. Mahni chuan tih chhuangaihna lo awm lo nih kha. Khu a ke hma lampang khu a hil deuh pup kha nia. Johan a pain nawr a. Come on, come on. Um, chhuak ta e.

Nge darkar in zat nge a then dawn kan hre lo a, kan la nghak thap a. Khu hi ta chi pawh chawl rih a, eng a ti nge ni? An chhu ri bur bur mai a, chiang lo awm deuh nge ni? Khua lamah khawn kan chhuk thei rih si lo a, pawh ni che tunah chuan kawng a la tlang lo deuh a, rei vak lo darkar hnih thum velah chuan a tlang ve mai turah kan ngai a, he helh kha kha kha mi chinah kha helai kawng. kal ve lo te tana kan hriat theih tur chin chu ni mai rawh se.